Aruv, er bir şey aruv, çoq sağolunız. Qaydan keldiñiz, evden, işten? İşten size keldim ve inşalla şındıq. Öyle olsa açsıñız? Pek aç degilim, amma inşalla şındıq bir şey pişiremiz. Amma eñ baştan haveden başlayıq. Bizde adet bile. Pek yahşı, men have pek sevem. Künde ne qadar içesiz? Künde aslında bir beş kere içidirm. Bugün endi dört kere içtim sabadan. Mana şındıq, beşinci sefer olacaq endi. Çoq degilmi, Elvira ha? Adetimiz öyle olsa, günde ştek beş kere içip durisiñ. Ya siz nasıl tüşünesiz, qave zararlı ya da faydalı? Zararı bekim vardır, eger çoq içsen, amma biz qırımtatarımız, bu bizim adetimiz, onıñ içün biz ne qadar içsek, bize o faydalı olur, men bildiğim. Sizde evde nasıl qave pişireler, usul barmı? Usul, ştek birinci suyunı qaynatıyıq. Suyını qaynatsaq, soñ bir üç-dört qaşıq qave, em soñ qaynamaya başlasa, filcanlara tökip qoyayıq. Bizde de degermen bar, çekiñiz. O, pek güzel. Evde degermen çeke ediñizmi? Küçük olanda çeke edim, evimizde degermen bar edi, Qollanır edik degirmenden ve men küçük olanda çeker edim. Ya şimdi azır satın alasıñızmı? Qaveye özüm beceriyim pişirmeye, er sabah cezbeye qoyıp özüm pişiriyim. Qave içmeyince evden çıqmayım sabah. Yañlız yaşaysıñızmı? Yañlız yaşayım, onıñ içün qaveyi da öz-özüme pişiriyim. Canıñız sıqılmaymı? Canım, men aslım evde çoq vaqıt keçirmeyim. Sabah kiteyim, aqşam geç geleyim işten soñ, onıñ içün canı sıqılmaya vaqıtım qalmay. Berniz endi qave qoşayıq. Esma, qaşıq uzat lütfen. Sağ ol. Siz qave ya da yımşaq qave sevesiñiz? Bugün endi bayağı qave içtim, onıñ içün şunday yımşaq olsa yahşı olar. Amma sabah men öyle keskin qave özüme yapayım, bütün kün tonusta olmaq içün. Meryem, çoq qoymavli olsa. Aqşam ne yapayısız, televizor seyir eteysiñizmi? Televizor aslım baqmayım, mende televizor yoqtır, endi sekiz yıldan belli men televizor aslım da baqmayım. İşten kelen soñ men aş baqayım, qırıma telefon açayım, qorantamdan laf eteyim, qardaşlarımdan laf eteyim. Aqşam vaqıt aslım pek tez keçiy, soñ saat on ekilerde, birlerde yatmaya baqayım, çünki sabah Erte işe kiteyim. Qaç qardaşıñız bar? Doğmuş qardaşımmı? Ebet.
Bir dene qardaşım bar, küçük Kadem. Qaç yaşında?
Kadem on yedi yaşında, bu yılda mektebi pitirdi. Qırımdan tamırlarıñız qaydan? Tamırlarım Hapushor tarafından ve Otızdan. Babam tarafından, babamnıñ tarafından anası ve babası Hapushordan, Qartanam Vorn köyünden, dedem Hapushordan, ana tarafımdan Ottuzlı epsi.
Epiñiz deñiz yanında östüñiz? Öyle ol, ee. Ya siz yaldamağa bilesiz? Yaldamağa bileyim, ebet. Men pütün yaşlığım deñizniñ yanında keçirdim, onıñ içün. Yaldamağa da bilem. Ya balıq tutmağa? Balıq tutmaya da bilem. Küçük olanda aslım balığa var edim. Onıñ içün balıq tutmaya bileyim, amma endi bayağı vaqıtında, bayağı vaqıt balığa barmadım, deñizi de körmedim. Amma aqılımda, er bir şey aqılımda var, ebet. Soñki kere Qırımda ne vaqıt ediñiz?
Soñki sefer endi bir beş yıl olğandır, beş yıl olğandır Qırıma varmağanıma. Amma varmasam da, Qırım menim yüregimde, Qırımı iç unutmayım, Qırımı er vaqıt başımda, men er vaqıt duşneyim deñizleri, dağları. Qırımı men aslında pek, pek sevem, çünki bizim Vetanımız, epimizin, ep qırımtatarında yüreginde Qırımız. Anda olmasaq da. Kiyevde olimı, başqa şeerlerde olimı, Qırım er vaqıt bizde, er vaqıt Qırım bizim yüregimizde. Sağınaysıñızmı?
Ebette sağ-sağniyim.
Qırımı men pek, pek, pek sağındım. Qardaşlarımı, Qırımı, özü şeerimi, köyümi pek sağındım, amma.
Bundan evel Habsgorda yaşaydıñızmı? Hapsxorda degil, amma deñizniñ yanında, kefede, men kefede yaşar edim. Amma hapsxorı, ebette, bu bizim dedelerimizniñ, qartanalarımızıñ topraqları, olarnıñ vetanı. O, o köylere men vardım, kördim. Olar yaşan evleri de kördim.
Sürgünlikten evelki evler? E, öyle, amma Aslında bilmeyim, bugünlerdes bu evler varmı, yoqmı, çünki men küçük olanda o evleri körgen edim, şındıqta aslım bilmeyim, o evler qaldımı, qalmadımı, olar aslım öyle pek eski edi, giren adamlar bizim qartanalarımızı, dedelerimizi çıqarğan soñlarda onda adamlar kirdi, aslım ne bir şey yaptılar, ne remont yaptılar, ne baqtılar, nasıl edi, öyle de qalğan edi. Onıñ içün bilmeyim, bu künleri cez qaldımı, qalmadımı, onı, onı bilmeyim. Biz Kiyevde yaşayıq. Vatan ne içün müim? Vatan, çünki Vatan o, bizim tamırımız. Ep qırımtatarımnıñ ta, tamırı Qırımdan keliy, Qırımdan çıqay. Onıñ içün biz Qırımı iç unutmaya çaremiz yoq. Qırımı, Qırım içün çalışmaq kerekmiz. Çünki o bizim Vatanımız, bizim tamırlarımız, em bizim yurdumız. Qave endi pişti. Pek güzel. Aslım, doğrusını söylesem, men Kiyevge göçmeyince qave aslım da içmez edim. Men küçük olanda qaven mırtını aşar edim. Bu ne demek?
Mırtınmı?
Bu qaven qalımtıları. Biz qave içsek qalı da bu dibinde qalımtıları. Onı men küçük olanda onı aşar edim, pek acayip bir şiy, bilmeyim, ne içün. Soñ bayağı vaqıt aslım haveden işim çoq yoq edi, içmez edim, mektepte oquyanda da iç have çoq içmez edim. Soñ bu, bunda endi Kiyevge keçen soñ, student olan soñ başladım have içmeye, ve mende have menim, Söylesem ki, menim yaqın dostumdır. Çünki er gün qaveden, qaveden başlayıq günümizi, qaveden piti günümiz. Öyleyse buyurıñız.
Çoq sağ oluñız. Esma, begendiñmi? İ, pek begendim. Ya siz, Elvirağa, begendiñizmi? E, qave pek nezzetli.
Afiyetler olsun. Qırım'a varğan ğibi oldım. Qaveñizden çoq sağ olñız. Siz sağñız.
Elvir ağa, ne pişirecemiz? Bugün biz qazan kebabı tırışacaq pişirmeye. Bize et gerek, kartop, em sebzeler gerek. Eger azır olsaq, başlayıqmı? Biz azırıq. Çoq güzel. Men Eti alayım özüme. Siz kartobı temizlerniz ve soğanı, olurmı öyle? E, tahtalarnı ketirmegen? Tahtalar kerek, ebet. Et kesmeye. Tava kerekmi?
Tava da kerek, tahta da kerek.
Pıçaq. Elvir ağa, ne yapayıq? Men özüme et alayım, men et keserim, siz.

Bu mal eti, amma qazan kebaba em mal eti olı, em qoyun eti olı. Öyle de öyle de, inşalla, nezetli olur. Bu yemekni sıq pişiresizmi? Aslım aftada bir kere yapaydırım, çünki men eti pek seviyim, aftada bir kere. Qazan kebabı evde pişireyim. Kim ögretti sizge? Aslım, birisi ögretmedi. Men aslım Qırımda yaşayında aş pişirmeye aslım olmaz edim. Bir şey pişirmez edim, çünki anam yanımda edi. Anamlar, anam er kün ziyafetler yapar edi, men bu aşlara çoq qulaq asmaz edim, pişirmez edim, bilmez edim. Piştek olsam bir yımırta qavurmaya olur edim. Amma brozın yaşamaya başlasañ, student olan soñ, ögreniysiñ yavaş-yavaş, eger bir şey bilmesen, anana telefon açaysıñ, anan telefondan konsultatsiya bere, bile-bile yapa, retseptini söyle. Soñ öyle yavaş-yavaş tek ögrendim. Qazan kebabını da yapmaya, şorbasını yapmaya. Anañız sizge ne ögretken edi? O, anam er kün evde ziyafetler yapar edi. Anam pek nezetli aş pişiri, bizim qırımtatar aşlarımı pek güzel pişiri. Aslı menim eñ sevimli bu burma, hanum. Mantı pek sevim, yantıq, sarma, yüzüm yaprağından men pek sevem. Em böyle top yapsaq, danın lagman, lagman da kirer o topa. Çünki lagmanı da men pek sevem. Elvir ağa, soğanı nasıl kesmek kerek? Soğanı aslı nasıl sana uyğun olsa, öyle kes. İstesen, istesen bile kes, istesen bile kes. Men aslım soğanı yarına keseyim, soñ bile alıp. Bile yapa. Añladım, sağ oluñız. Ya ne qadar qartob temizlemek kerek? Pişsek ep olan qartobı temizlesek, epsine aş olur. Siz burma sevem dep ayttıñız. Ya. Etli ya da qabaqlı? Etli.
Men aslında doğrusını söylesem, qabaqtan çoq işim yoqtır. Men qabaq, qabaq sevmeyim. Ya siz ne içün ya dep ayttıñız? Ne içün ya dep ayttım? Çünki. Yaşlığımdan öyle söyleyüq, dialektimiz öyle, ya deyik. Bu sudaq dialektimi? Ya, bu sudaq dialekttir da. Men söyledim da, menim dedem, qartanam, olar sudaq tarafından, Qapısqordan, Otızdan. O taraflarda ya deyler. Siziñ tamırlarıñız andan siz bilesiñizmi? Men Aluştadan.
Menim ise Qırımdan. Qartoplar da azır. Çoq güzel. Men aslında eti bıraqayım tavamıza, yavaş-yavaş qavurılmaya başlasın etimiz. Aslım, biber de, biber de qoşsaq bizim qazan kebabımıza, amma bizde qazan kebab degil, bizde tava kebab olacaq. Biraz biber de kesseniz çoq yahşı olar, lezetli olar, dadını verir, inşallah. Men keseyim.
Mına qaşıq qarıştırmağa. Şimdi. Muhayt olunız, yanmanız. E, yağ tikaran sıçray, ama bu normaldir.
Elvir ağa, biber nasıl kesmek? Biberi yarı-yarı kesseñiz olur, men bileyim. Mana yağ, etimiz başladı qavrulmaya. Bu, ğalba, men bileyim, yaş ayvanıñ eti, çünki. Bu yemek tez pişemi?
Yemek, aslım, bir bir yarım saat alıydır, ama Etimiz mına yaş ayvandan, kartopımız da taze kartoptan, onıñ içün men bellesem, bir yarım saattan tez pişirer, bir bir saatniñ içinde, men belleyim, biz pişirerimiz aşımızı. Elvir ağa, siz qada çalışasız? Men şimdiq Tış işi nazirliginde çalışam. Siz ne onda yapasız? Men publiçnıy diplomatiya ve kommunikatsion departamentde kâtip olıp çalışam. Oho, müim vazife! Bu iş zormı? Yoq, eger meraqlı olsa, zor degildir. Amma men işimi pek begenem, men bu işe işe pek ister edim kirmeye. Em, inşallah, şındıq isten yerimde çalışam. Elvir ağa, qaç til bilesiz? Qaç til bilem? Nasın desem ki? Sayayıq beraber. Keliniz sayayıq.
Ana tilini, qırımtatarca, ukrainca tili. Eki.
Rus tili. Üç.
İngilizca.
Dört.
Ve biraz da türkçe biliyorum. Beş.
Oğo, beş til bilesiz, maşalla! Sağ ol, sağ ol! Ya siz qaç til bilesiñiz? Bekim, ögrenisiz bir diller şındıq. Mektepte siz nasın diller ögrenesiñiz? Men ingliz tilinde ögreniyim.
Ya sen? Ukrain tilini, rus tilini, alman tilini, ingliz tilini. Oho, dört olimı? Ebet.
E, balaban olsa, sen de diplomat olsañ olacaq, dört tilini bilseñ. Başqa ükümetlere barıp çalışmaya çareñ olacaq. Aslım, ne qadar çoq dil bilseq, o qadar yahşıdır. Ne qadar dil bilseñ, o qadar adamsıñdır. Aslım. Danın çoq dil bilmegenime peşman etem. Amma yaşlığında ne qadar çoq dil ögrenip alsañ, o qadar yahşıdır. Çünki yaşlığında ögrenende başında çoq qalır. Ne qadar büyük olsañ da, aqılında endi az qala. Çünki siz danın küçügiñiz, Onı içün ne qadar çoq ögrenip alsañız, o qadar yahşıdır size. Siz diplomat olıp nasıl memlekette yaşap ister ediñiz? Aslım çarem olsa, bekim Türkiyede bir-eki yıl yaşar edim. Çünki bu ükümet bize yaqın, bize kulturalı, bizim dinimize aqın. Onı içün men Türkiyeyı da pek sevem. Pek dülber bir ükmettir, onıñ içün çarem olsa, işimden bir yere barmağa men Türkiyeye barmaq ister edim. Etimiz endi biraz qızardı. Şındıq ta qapatıp bir beş-on daqa qavrulsın etimiz. Ya soğan ne vaqıt? Soğanı kartoptan beraber bir aqarıq. Soñ tikaranda suv qoyıp, tuşit yaparıq bizim qazan kebabımızı, tava kebabımızı. Aa, yani dımlanacaq? E, öyle dımlansa, etimiz da, kartopımız da yımşaq olur, nezetli olur. Elvir ağa, siz diplomatsıñız, e? Öyle olı, evet. Yani siz çoq memleket bilesiz? Çoq olmasa da, amma. Bayağı blidirim. Oled, oled, oled uşniyim. Keliñiz stolitsa oyunını oynayıq. Oynayıq, pek güzel.
Biz sizge memleket aytayıq, siz ise stolitsanı. Olur. Sağ oluñız. Bekim biz şimdi oynayında bekim salat da yapayıq. Bizim bostanımız pomidorımız var, doğrayıp, soğan qoşıp, tikaran da bizim Qazan kebabımıza salat yapsaq olurmı? Nasıl belliysiniz? Siz salat kesiñiz, biz sizge memleket soracaqmız. Olur.
Mana bu biberden soğana çinçanaq versen yahşı olur. Men bunı boşatayım ve bu tahtanıñ üstünde bizim pomidorımızı ve bostanımızı kesip başlayım. Sağ ol.
Biz tez aytamız, siz tez cevap beresiz. Başlayıq.
Türkiye.
Ankara.
İtaliya.
Rim.
İspaniya.
Madrid.
Fransiya.
Parij.
Vena.
Vena, bu Avstriyanıñ stolitsası. Maşalâ.
Bu pomidorlar yuvulmışmı yoqsam yoq? Yuvulmış.
Estoniya. Estoniya, Tallinn. Latviya.
Latviya, Riga. Ya men sizden sorayımmı, men de? Sorañız.
Polşa.
Varşava. Moldova, men bizim qonşumız ükümetlerinen başlayım, Moldova. Kişinöv. Rumıniya. Buharest.
Macaristan.
Budapeşt.
Maşallah, siz de bayağı bilisiñiz, siz de aslım diplomat olsañız olacaq ğalba. Sağ oluñız.
Siz öyle aqıllısız, Elvir ağa. Oo, sağ ol, sağ ol, meni biraz utandırdıñ aslında. Mana salatqa bir çanaq versen, yahşı olur, men. Pomidorları, kesken pomidorları boşatmaya başlayım. Sağ ol. Etimiz ne oldı onda? Baqarsıñız mı bekim etimiz?
Belki soğan qoşayıq, Elvir ağa? Yapışmadı mı etimiz? Yoq, yapışmadı. Endi etimize soğandan biberi qoşıp, çıqaran suv qoyayıq. Soñ birazdan da kartobı qoyayıq ve Bir on beş-yigirm daqaya bıraqsaq. O, yavaş-yavaş pişer. Yaparsıñmı? Ebet.
Sağ ol.
Ya siz aş pişirmege asılın bilesiñizmi? Tarif etiñiz mana. İye, bileyik.
Ne pişirmey olasıñ? Men samsa pişirmeliyim. Samsa pişirmek ol, o men sam, men İyi. samsayı da unuttım söyle, men, men samsayı aslım pek sevem. Danı ne alıysıñ pişirmeye? Ee, şorba alayım pişirmeye. Şorba, nasıl şorba pişirmek olaysıñ? Pirniç ya da mercimek. Siz mercimek sevesizmi? Mercimek, mercimek sevem, amma pek çoq aşamayım mercimek. Mercimek tembel çorbası. E, vaqıtınız aslım çoq olmasa da, mercimek çoq zor olıdır. Elvir ağa, siz işten ğayrı nenen dan oğraşasız? İşten ğayrı, aslım bu budniy künleri menim vaqıtım çoq olmay, çünki sabadan aqşamacez işte. Soñ eve keliysiñ vaqtın, eve keliysiñ endi böldirilmiş, çoq iş ta yapamaysıñ. Amma dam künleri men dostlarımdan futbol oynamaq tırışam, voleybol sevem oynamağa. Ve menim bir hobbi var, bu foto ve video resimi çıqarmaq. Onçün vaqıtım olsa, dam günleri men fotoresimler yapam. Ne çıqarasız?
Dostlarımı çıqaram, şeeri çıqaram. Eger bir tedbirler olsa, oları çıqarmaqta tırışam, çünki bu, er bir şey, bu, bizim tarihımız. Men oları çıqarıp, tarihte qaldırmaq tırışam. Etimiz ne apay onda? Bir şey.
Endi bekim.
Biraz suv qoysaq da olur. Salqın suv kerekmi?
Ee, salqın suv da olur.
Soñ suv qoyan soñ, birazdan kartobını da qoyarıq.
Ne qadar suv qoşacamız?
Suv aslında bir yarım tavaya doldursañ olur, men beleyim.
Bu qadar yetermi? Danında biraz qoysañ olur. Mana bu qadar olur endi. Endi qapağını qapatıp beklemek kerek. Soñ birazdan kartobını bıraqarıq. Ne qadar bekleycemiz?
Maña köre bir beş-on daqa qapağın dibinde qavrulsın, soñ kartobını qoyarıq. Elvir ağa, siziñ hayallarıñız barmı?
Ebet, var ki. Menim hayalım da aslım bizim milletimiz, Vetanımızda, Qırımda tınç ve beraber olıp qısmet olmağa, yaşamaya. Qartobnı kesecemizmi? Yoq, qartobı endi bıraqsaq da olur, men bileyim, çünki mana etimiz endi qaynamaya başladı, suyı qaynay, men biraz da. Qarşıtırayım.
Tuz ne vaqıt qoşacamız? Tuz, kartobı bıraqsaq, soñ tuzlarıq. Mana, men, men bellesem, kartobımızı bıraqsaq, endi olacaq. Maña berirsiñmi kartobı? Buyurıñız, kartob.
Sağ ol.
Ne qadar beklemege endi?
Men bellesem, bir yarım saat Ta olur. Kartobu yımşasa, şındıq tuzlayıq biraz. Buyurıñız, tuz.
Sağ ol.
Biber kerekmi?
Biber de kerek, ebet. Soñ pripravalarnen, bizde pripravalar var, bu qırmızlı biber, bundan qoyarıq. Soñ birazdan da bu pripravalardan qoşarıq.
Elvir ağa, siz qırımtatar tilini qaydan ögrendiñiz?
Qırımtatar tilini aslım qorantamızda, evimizde episi qırımtatarca laf ete. Onıñ içün yaşlığımdan qırımtatar tilini ögrendim. Endi qapatsaq olur ve yigirmi otuz daqiqa beklerik, soñ açıp baqarıq. Kartof yumşasa. Etimiz yamşasa, bizim tava kebabımız azır olacaq. Bizim ziyafetimiz endi yavaş-yavaş pişirile. Biz bizim salatımızı yapayıq. Mana bir dane soğan berip, lütfen, em bir salat. Şındık salatımızı yapsaq, bizim qazan kebabımıza tikaran taraqot qoyarıq ve bir daqadan, men bellesem, endi almaya mülkün. Belki men de bir şey keseyim? Eger isteseñ, soğanı sen kes salatımıza, men, men baqayım bizim etimiz ne oldı onda, kartof. Ya men salatnı doğrayım?
E, doğray, mana men saña vereyim neyi, tahtanı. Sağ olasıñ.
Böyle tez olur, biz komanda kibi

Men endi pek aç oldım. E, bile hohlardan nasıl aç olmarsıñız? Siz de işten keldiñiz, açsıñız. E, gelende çoq aç degil edim, amma bile hohları alıp bunı körip, ebet de, men de aç oldım ğaliba. Aha, şındıq salatı da yap pitireyik, endi tikaran yağ qoyayıq. Men, tak, sağ ol.
Mına salat içün çanaq. Sağ ol. Salata tuz tuz qoyayım. Ve yahşı etip haştırayıq. Mana qaşıq ver lütfen. Ana ne qadar vitaminniy salat oldı. Şındıqqı zamanı zamanda pek faydalıdır. Mana göre, soğanı da bar, salatı da bar. Yani pandemiya yapı vaqtında? E, öyle.
Bunda bayağı vitamin vardır, men belliyim. Mana, mana köre salat da oldı. Salatı men şındıq çanağa boşatayım.
Nasıl renkli oldı? E, zor oldı, mana köre. Şındıq dadını alırıq.
Yemegiñiz niayet azır. Keliñiz dadın baqayıq. Baqayıq.
Siz başlañız.
Siz de buyurıñız. Sağ ol.
Hım, dadına baqıñız. On baldan ne qadar qoyarsıñız?
On baldan on bir qoyarım. Oho, sağ ol, sağ ol, pek merametli. Et pek yımşaq oldı. Elvir ağa, seyircilerimizge ne tiler ediñiz? Programmanıñ soñunda men böyle düşüncelerden paylaşmaq ister edim bizim teleseyircilerimizden. Bizim qartanalarımız, dedelerimiz bizi Vetanımıza alıp gedi, elli yıldan soñ Qırıma qaytıp gediler. Bizim ana-babalarımız evler qurdı, Bizi ayağa qoydılar. Bize er bir şey verdiler. Endi bizim vazifemiz nasıldı? Biz özü tarafımızdan ne yapmaq kerekmiz? Biz yaşımız, biz gençimiz. Mana köre, biz oqumaq kerekmiz. Na qadar çoq bizim milletimizde, yaşların içinde na qadar çoq professional olsa özü saalerinde, O qadar yahşıdır. Onıñ içün menim telegim bizim teleseyircimize böyle, oquñız ve öz sayelerinizde professional olıp bizim milletimizi ğururlanıñız.
Sağ olun Selvir ağa. Size de çoq sağ oluñız. Pek mermetli vaqıt geçirdik maña köre. Aç oldım programması soñuna keldi.
Studiyamızda Elvir Sagerman oldı.